Alright, sorry about that, webcam went a bit funny. Uh, right, cwestiwn chwech. A oes cymeriadau y gellir eu cymharu yn y ffilm? Are the characters you can compare in the film? Look at the notes that we put, um, that I gave you on Mr and Mrs Evans. Uh, mae Mr Evans yn oddefol, he's passive. Mae Mrs Evans yn uchel ei chloch, she's quite loud. Um, Mae'r ddau yn ceisio amddiffyn eu teulu. Yym, well, all things considered, they're trying to protect their family. A mae'r ddau'n defnyddio'r iaith Gymraeg, they both use the Welsh language. Mister Ellis yn y tribunal, how many, um, how many acres are on you, how big is your farm, Mister Evans? And he answers, cant a phedwar ugain o aceri.

Cariad, love, cariad at ferched, ok, love for the women, cariad at y teulu, love for the family, cariad at iaith, um, a love for the language, achos mae, mae Elis yn canu um, myfanwy yn y dafarn, um, mae hwnna'n yn achosi gwrthgyferbyniad. Uh, barddoniaeth, you can argue that barddoniaeth, poetry is a theme, natur, nature is a theme, obviously there are There are quite a few occasions where he leaves his poems out in the open air, throws his poem into the river, mae'n taflu ei gerdd yn yr afon, mae llawer o is-themâu, ond y rhai pennaf ydy um, a gwastraff bywyd, uh, waste of life as well. Sut mae gwrthgyferbyniad yn cael ei ddefnyddio yn y ffilm? How is contrast used in the film? We've gone through this in detail. Mae gwrthgyferbyniad yn cael ei ddefnyddio i ddangos y wahaniaeth rhwng presennol Ellis, uh, it's, it's show, used to show the difference between Ellis's present, presennol Ellis, a'i um, ei bresennol erchyll, his awful present situation, a'i orffennol hapus nôl yng Nghymru, and his happy uh, past back in Wales. Um, gwrth gyferbyniad mewn lliwiau, in colours, yn gorffennol yng Nghymru, in the past in Wales, lliwiau llachar, Yym. Melyn, gwyrdd, glas, yr awyr, y grug, yy the heather on the mountains, y porffor, gyda pwyslais ar fywyd, with an emphasis on life, yn ei sefyllfa bresennol ar faes y frwydr, in his present situation on the battlefield, yy mwd brwnt, llwyd, yym, gwyrdd tywyll, oren, yr haul yn ceisio dod trwyddo, gyda yym pwyslais ar farwolaeth wi- with an emphasis on death. Um, so that is um, gwrthgyferbyniad. Sut mae gwrthdaro yn cael ei ddefnyddio yn y ffilm? Wel, gwrthdaro ydy rhyfel. Um, how is conflict used? Gwrthdaro i rhyfel, war is conflict. Use the pub seen here ar olygfa Dafarn, tri math o wrthdaro, gwrthdaro gweledol, visual conflict, mae'r Saeson mewn un rhan o'r dafarn, mae'r Cymry mewn rhan arall o'r dafarn, sy'n arwain at, which leads to, gwrthdaro ieithyddol, a contrast in language, um, mochyn du, come and join the forces, myfanwy. yn arwain at wrthdaro corfforol, corfforol, sori, ble mae'r Sais sifiliwr yn bwrw Elis gan ddweud 'You're upsetting the lady, Welsh bastard'. Mae yna wrthdaro mewn iaith hefyd pan mae'r milwyr yn brwydro i fynd i'r llinell flaen. Uh, we spoke about this in the last couple of lessons, where you have um, the tune to Dyma gariad fel y moroedd, um, Mae'r Cymry yn canu'r emyn, the, the Welsh boys sing the hymn, dyma garreg fel y moroedd, to the same tune, i'r un dôn, mae'r Saeson yn canu, no more sodierin' for me, when this bloody war is over, oh how happy I shall be. Why is it used? Um, I ddangos cefndir crefyddol y Cymry, to show the Welsh, um, the Welsh men's um, religious background. Pam y defnyddir gwrthdaro gwrthgyferbyniad, I've mentioned this already, i ddangos y wahaniaeth rhwng presennol a gorffennol Elis. Ble y defny-, ble y gwelwn hiwmor yn y ffilm? Where do we see humour in the film? Well, you start with beth ydy hiwmor? Um, Techneg Shakespeareaidd ydy hiwmor, i leihau tensiwn, to reduce tension, i leihau tensiwn, i'r bechgyn yn y ffilm, for the boys in the film, ac hefyd i ni y gwylwyr, for us the the viewers. Yy, mae Owen yn gymeriad yym comic iawn, mae llawer o yy linellau yy doniol gyda fe, he says a lot of funny lines, such as yy fel, 'Sa well gen i gael VD a mynd adre na VC a gorfod aros, I'd rather have VD and go home than have a VC and having to stay. Uh, and also, 'sa ge- well gen i cael swigen ar fy nhîn nag ar fy nhraed, I'd rather have a blistered backside than blistered feet, referring then to marching to the front line. Pam y defnyddir hiwmor? Why is it used? Eto i leihau tensiwn, ond mae Misus Evans yn defnyddio hiwmor hefyd, mae hi'n chwarae jôc ar Kirby o'r o'r Swyddfa Rhyfel yn gweud bod Dafydd yn New Zealand, ac hefyd reit ar y ar adeg mwyaf tragic, at the the most tragic part of it, um, cyn yr olygfa dros y top, before the scene of, of uh, dros y top, um, mae Owen yn gwlychu coes Fred, a mae Fred yn gweud Drychelli ti'n piso ac mae Ellis yn chwerthin you can see Ellis laughing there and then he turns to face the battlefield mae'n troi i weld maes y frwydr um, where complete mayhem and all hell is about to break loose Techneg o ôl-fflachiad Ôl-fflachiad, flashback, ôl-fflachiad ydi'r ffilm. Ar ddechrau'r ffilm, mae Ellis yn cael ei anafu. Um, at the beginning of the film, Ellis is injured. Mae'r, mae'r ffilm yn seiliedig ar, it's based on, mae'r ffilm yn seiliedig ar tair awr olaf Ellis, the three, the final three hours of his life, wrth iddo gofio nôl um, gorwedd ar faes y frwydr, he's lying on the battlefield, yn cofio am ei fywyd, remembering his life. So as I said, put yourself in that situation, if you had three hours left to live, what would you, what kind of things would you be remembering? O, hefyd, ma', sori, mae ôl-fflachiad, mae Elis yn ceisio, this is important, mae Elis yn ceisio dianc, he tries to escape, mae e'n ceisio dianc o'i bresennol erchyll, from his awful present situation, i'w orffennol hapus, to his happy past. Ok, I'll, I'll give you that again. Mae e'n ceisio, mae ôl-fflachiad yn cael ei ddefnyddio yn ei ben, in his head, mae Elis yn ceisio dianc o'i bresennol erchyll, yw orffennol hapus, from his awful present to his, um, to his happy past. Pa dechnegau ffilm eraill sy'n cael ei ddefnyddio i wneud y ffilm yn fwy effeithiol, which are the techniques, cerddoriaeth, music, mae cerddoriaeth yn cael ei ddefnyddio i greu naws, to create um, an atmosphere, uh, goleuo, lighting, yn bwysig iawn, nôl yn y gorffennol yng Nghymru, mae lliwiau llachar, yym golau hapus yym golygfa yym y becyn yn brwydro i fyny linell flaen the boys battling to get to the front line silhouettes cysgod ie dydyn ni ddim yn gwely gwynebau we don't see our we don't see their faces nid unigolion ydyn nhw they are not individuals ond rhan o'r peiriant rhyfel but part of the war machine and with that cerddoriaeth um, cerddoriaeth Liz Welve, mae Marwnad, ok, Requiem, Gustav Mahler yn cael ei ddefnyddio pan mae'r bechgyn yn mynd i'r linell flaen, uh, a Requiem, Marwnad, It's a Song for the Dying, Can i'r Meirw. Montage, casgliad o olygfeydd heb ddeialog, a collection of um, scenes without dialogue, pan mae Ellis yn mynd ar y trên i Litherland, mae'n edrych allan ar y mynyddoedd,